Obuhingi n'oburiisa ninkusiima munonga ahu orikuba ori hoona orikureeba TV West. Abantu bangye nka za Kyenjojo, Kaabarorokwa, ba Dyer, ba Kiiki, eshaaha yoona nkwija kurabaho aho nimbarora boogye omutafayo. Turiyo nitugyenda omu maisho nitugyenda nitugaaniira na na maneja wa Kabuura faamu nitugyenda nitugaaniira nawe aha bintu bitari bimwe na bimwe. Maneja, turikugyendayo nitukweyongyeza twaza aha kintu kya okuteekateeka kugira ngu faamu egi mugifunemu kihango. kusinga kuguza amate aga agarimu kukama omu nte. Haine puraani ei mukupuraaningira nka value addition kugira ngu faamu egi muraare mwagitungamu kihango kusinga hati. Puraani endiijo ei twine, amate aga obu orikugareeba hati gakaza ahansi ebeeyi yaaba nkye. So nituteekateeka kwija kugira ngu tutandikye kupaakinga amate ago, tukaareebera ahu enju teni, tukore na zaakiizi, tutandikye nabyo kubikora. amata gaitu agakuruga omu faamu yaitu ahabw'okuba gagizire ebeeyi nkye munonga. So hati nituteekateeka kwija kuhindura tukakora cheese nari tukagapakinga tukatandika kugaguza. Amata gapakingire lita noshusha oti eri nka nkumi ibiri. Hati ebyo twabikora nibyo twine. Ekyakabiri, nituteekateeka kwija kugaruka kuriisa ente z'enyama. ezo nitwenda kwija kuza Zaburani. zaburani kutandika kukwiriisa kwonka burani ezo nitwija kutandika n'okukurosinga titurikwija kutandika kugira ngu nituza kugura ente zaburani kureka nituza kuronda enimi tugitemu omu nte oba z'enyankore ezi turaba twehiremu zoona tutandikye n'okuriisa ente z'enyama. Burani endiijo ei twine, twineho burani y'okuhinga ebibaara narishi ebijuma nabyo nitwenda kwija kutandika kubihinga kugira ngu nakyo kikatuyambaho. Mushangire ngu manure ei mwine nemara nimubaasa kugita omu bijuma? Manure yaitu eri ey'amaani munonga ahabw'okuba twine nk'amasha g'ente, twine obuhurunguru bw'embuzi. Ekindi ekya kabiri twine biogas ahabw'okuba biogas yo eine manure nungi munonga. Bioseller reero erikurugamu waagita aha kintu kyona Egyo ni manuwa nungi erikureeberera ekintu ekyo kikakura gye, kikaija okagira eki oyihamu. Puraani endiijo nitwenda kwongyera aha mbuzi. Twine embuzi igana kwonka nituteekateeka kwija kuriisa embuzi magana abiri. Then nazo tukaguma nitwitunda. Ekindi nitwenda kwongyera aha rutookye, nituza kwongyeraho hiikazi ibiri then tugire hiikazi zoona mukaaga z'orutookye tureebe ngu. At least buri week tube nitutunda nk'ebitokye igana buri week ahabw'okuba nyine amatsiko kugira ngu twaba twine hectares mukaaga z'orutookye ezo tuzitaireho kurugirira manure yaitu ei twine buri week tushemereire kuba nitutunda ebitokye igana. Tugambire aha kintu kya oku mukubaasa kuba nimwetantara nimuyamba obuhangwa bw'ensi Kugumaho, Abamwe ku bakuza omu kuhinga n'okuriisa, obuhangwa bw'ensi babwihaho oshange obumwe emiti yoona bagitemire ngu ariho naakora faamu. Imwe faamu eyaanyu eya Kabuura neija eyambe eta obuhangwa bw'ensi kugira ngu muriise nabwo bugumeho?
Environment tugiine igana aha rindi ahabw'okuba muntu twashanga nootema omuti Nitukuta omukyome haihi nari nitukuta ngu tukukwiguriraho omushango. Noreeba turiyo nitwongyera n'okubyara ebindi ebibira. Itwe titurikutema miti. Titurikwikiriza kutema emiti ahabw'okuba emiti nitugyenda ei twashangiremu eri natural nayo nitugyenda, n'egi endiijo ei turikubyaramu environment nitugiine kandi nitwija kugikuuma turi ngu twatsigara nayo tugiine.
Obutare bw'ebintu byanyu namunonga nkamate okuguza embuzi mwaba nimwenda kuguza ente naki nimwiza mubutunga muta nimubwiha nkahi kugira ngu mubase kubiguriza omubwire.
Tubaire tutakabutungire kugira ngu bwaba oyiha kurugiirira faamu ebaire ekiri nto nekitandika kwonka ku eragume neyeyongyera kukurakurana obutari nituza kuburonda kandi ekinkuhamya ngu Director ari ari ariyo nakikoraho kuri ngu yatunga akatare norenda kugira ngu nitwenda kutandika ku packinga amate kugaguza so nente zenyama ezi twa nitugamba hati nibyo ariyo ari kukoraho so kuturuza kutandika ebyo nitumanya ngu akatare kabaho. Mwena oku mukwetekaniriza ebigwererezi kugira ngu obumwe in case hagira ekyabaho aha faamu egi imwe nka Kabuura nimuba mwetebekaniise kubasa kukirabamu mukagumizamu n'emirimo yaanyu. Hati faamu egi eine ebintu bishatu ebigibaisizeho nari ebirikugibaisaho. Eky'okubanza twine embuzi. Ekya kabiri twine amate. Ekya kashatu twine enimi ezirikuruga omu nte. Hati ameezi ameezi mukaaga nituba nitutunda enimi ezo. Zaaheza kukura ameezi mukaaga, zaacuuka, twitunda. Titurikwiirekamu. kwonka wazirekamu niziza kukanya entokore, over grazing, entiibura obunyatsi so enimi ezo nituba nitwitunda. Sente ezo kuturikuziihamu tuzita aha account ziguma zeteekateekyeire ebyo ebigwererezi ebi orikugamba. Haaba hatabaireho ekyo ekyenimi nitutunda omu mbuzi ahabw'okuba tube nitwenda ngu embuzi zaitu zigume ziri igana eitakaarengaho aho. So kuturikureezaaza kurengaho, noomanya embuzi omu mwaka neezaaramu kabiri. so hati zaza kuhika omu mwaka kuza kuhwa noshanga ziri embuzi nyingi so nazo nitwitunda sente tuzita aha account plus amata aguturikuba nitugemura buri izooba hati ebi ebiturikwihamu ebyo nibyo ebirikuba nibituyamba aha kigwererezi kyabaho nkebyo nkekyo ekyanda eki orikureeba nakyo nekigwererezi mbwenu kunogira ngu tube tutaine ekyo Tutakubaasa kwija kubaasa kugira ngu twaguma nitugaburira ente ezi zaaguma niikaamwa lita magana abiri. Ku naareeba supureerwesi egyo ku erikukora, neekora eta? Ahabw'enki mukasharamu kukoresa supureerwesi mutakoreise emiringo endiijo y'okwozya ente? Tukaba twaza kutandika kugikozesa, eky'okubanza tukaba niturwana n'engoha. Engoha ekaba eri nyingi, amashiyo gari maingi, ente neirwara munonga. Kandi eitaka kamwe ahabw'enguha, nk'oku naanagambire kugira ngu ente yaaba neerwara eine endwara ezirikugitaahirira terikuha amate. So nikyo kyatureeteire twataho spray race. Ekya kabiri spray race ne n'obu mwakuba abantu babiri ente ezo ni muzoozi. Terikwenda bantu baingi, terikuta terikwenda maani maingi. Ekyo n'omurimo gwayo ogwa kabiri ogwetuyambireho. Ekya kashatu kandi ku tugikozeise, engooha yaakyendeera, amashoyo gaakyendeera. Ahabw'okuba yo, yo ku orikuba nooyoza eihunga ryayo riine puresha ry'amaani, omubazi ogwo niguteerera kimwe gutaaha omu mubiri, eki ebomba etarikubaasa kukora ahabw'okuba ebomba n'emikono y'omuntu, n'amaani g'omuntu nigo erikuba neekoza. So omubazi niguguma eruguru. Ekya kabiri oyine kureeba ngu waaba omuyonjo waguma waruga kwozya yo yonka wayozya amasha wagaihamu. Ekya kashatu harimu nk'enjura yaheza kugwa hariho obu emihanda ey'okuba nogira ngu. Ohakingye waaheza kwozya, enju yaawe ku eraagwe amaizi gatakaataaha omubazi gurya, oreebe ngu omubazi gwawe gwaguma guruhuriire kandi guri kiriini. Gupimire gye. Gupimire gye. Enju eraabe yaatamu amaizi buri gwasiisikara. Enju eraabe tikeekutamu amaizi nigusiisikara. Kureka eki orikukora waamanya ngu omubazi ogwo gwagiibwamu amaizi, waaza kutabura noobaasa kwongyera nari shi ogwate kurugiirira hati. Nikiri gye ku oraari gye kwozya. Abamwe baine ku baine ei barikweta dipstick nibaba nibapima akiriga kwozya amanya lita ze zaarugaho, egu yainemu then amanya lita ze zaarugaho. Then enjura ekigwa yaaba naayekyengyera kugira ngu tiyaagikoma gye naabaasa kugaruka apime. Reka tuze omu kahuumuro, twaruga omu kahuumuro nituza kutandikira aho puroguraamu n'obuhingi n'oburiisa. Uganda yoona nimbaha salyuti kukunda puroguraamu egi. Kandi nanye nimbakunda tinkubaasa kubanga bantu mwe nimba ngu nimukunda TV west tukiri aha faamu ya kabuura kunuya omuri ruhaama ntungamo district omu kicweeka kya kashatu nitugaruka na mukama wa faamu egi omwami kabuura benji reka tumweyongyeze ahanyima y'akahuumuro aka guma aha program.